Awle class six zirlai naupang te online class a tum hmehna kan lo thleng leh ta reng mai a, tun tumah chuan noun kan zir dawn a ni. Noun kan tih chuan mihring leh thil dang reng rengin hming. An put a piang hi noun a ni. Chu chu mihring leh thil dang reng reng kan tih chu mihringin a hming kan put te, mihring hming phuah kan tih ang chi te kan chheh vela kan thil hmuh theih hming nei tawp phawt kha chu khatiangin a hminga an put kha. Noun chu a ni a, noun chu chi hrang panga an then leh a, chungte chu kan sawi ve dawn a ni. Pakhat naah chuan proper noun a ni a. Proper noun kan tih chu mihring leh thil tin rengin a bik taka hming atana an nei leh an put hi a ni kan ti a. A bik taka an put a nih chuan thil dangina a tawm ve theih loh mahniin a hming atana kan put bik ang chi kha a ni a. Entir nan mihring hmingah chuan i kan hming te, kan chhungkaw hming zawng zawng te, kan bula mi, kan hmelhriat zawng zawng hming kan hriat zawng zawng ina a bik taka an hming put ang kha a ni a. Ram leh khawhming tih a ni leh ta a, ram kan tih hi country kan tih a hi ni ta a, India kan tih te, USA, England, ah, South Korea tih ang chi te khati ang ram hming zawng zawng kha proper noun vek a ni chuan khaw hming ram ram hming leh khaw hming a ni a khaw hming kan tih chu hei khawpui hming London kan tih te eh Aizawl te pawh a ni vek a khawpui kher lo pawh khua zawng zawng khaw hming zawng zawng Ngopa kan tih te helai tlang dung zawng zawng a khaw hming awm hi hei hi hming bik nei a ni a proper noun a ni. Lui tlang leh dil hming tih a ni leh ta a, lui lui tam tak a awm a, amaherawhchu chu khang ho khan hming bik atana an neih kha proper noun a ni. An hming bik chu entir nan tuivai kan tih te, tuila kan tih te, tuiphal te pawh a ni, tuisa te, lui hming, hming bik nei zawng zawng, lui zawng zawng kha tlang te pawh a ni ang a, sur tlang, lengteng kan tih te. Rih ek tlang, khatih ang tlang hming leh dil hming, rih dil kan tih te, ṭam dil kan tih te, khatih ang zawng zawng kha hming bik nei, a bik a hming nei ho kha khatih ang kha ih proper noun vek a ni a. Hmun leh in hming tih a ni leh ta a, hmun leh in hming kan tih chuan hmun hming chu eng nge a ni kan tih chuan hei lam mual te kan ti ta a, lam mual kan tih chuan, Aizawl sipai lam mual sawina khu a ni ta a, kha kha hming bik a ni ta a, Hall kan tih ang chi ah pawh hian hming bik nei Vana Pa Hall kan tih chuan Aizawl ah awm ta a, Vana Pa Hall kha hmun dang ah awm ve lo a, kha kha a hming bik a ni ta a, hming bik nei chuan hei Stadium kan tih ang chi inkhelhna te ah pawh hian hming bik nei awm leh ta a, Wembley Stadium kan tih te heng te hi London ami a ni ta a, heng te pawh hi proper noun hming bik nei vek a ni. Tichuan, bial then hming kan ti leh ta a, Pastor bial kan tih ang chi te, District, Saitual District kan tih ang chi te, Ngaupa RD Block kan tih te pawh niang chu ka ti ang. Bial then hming kha hming bik nei, proper noun, vek a ni bawk a ni. Pastor bial kan tihah pawh khan a Pastor bial hming kha entirnan Khawdungsei Pastor bial a nih chuan Khawdungsei Pastor bial kha proper noun, hming bik nei hmun danga khatih ang kha a awm ve lo a, chuvang chuan an hming bik tihna a nih chu. Number pakhatna kha proper noun a nih a chuan number pahnihna ah hian common noun a awm leh ta a. Common noun kan tih chu mihring leh thil nung leh thil nung lo a ni. Mihring te pawh a ni thei a, thil nung pawh a ni thei, thil nung lo pawh a ni thei. Chi thu hmunin, chi thu hmunin an inṭawm tlan theih hming hi common noun a ni. An inṭawm tlan theih hming a nih chu. Entir nan. Mihring hningah chuan, mihringah chuan, mihringin an intawm tlan thei hming kan tih chuan mipa engte a ni. Mipa zawng zawng kalkhawm tur an tih chuan mipaah khan hming hran hran nei an awm ang. Khangte kha mipa tih khan a huam vek a, mipa an nih chuan khatah khan an tel vek a ni. Mipa tih te, hmeichhia kan tih te, naupang kan tih te, thalai kan tih te khatiang khan ih-- an in miin an in tawm tlan theih tha lai kan tih chu ih tha lai zawng zawng ina an in tawm tlan theih hming a nih vang khan tha lai tih khanin ih a huam zau em avang khanin ih common common noun a ni an in tawm tlan theih a ni. chuan thil danga khua kan tih tawp te hian a khawp hming kan sawi loh chuan ih kha kha kawp khua tih kha common noun a ni ih ngopa khaw dung sei chiahpui khaw kawn umm eng nge. Hetah sial kal tlang dung lama mi khaw hrang hrang te pawh aniang kawl bem te, tei khang te khati ang chi zawng zawng kha a sawi khawm nan an hming in tawm tlan theih hming kha chu khua kan ti ta a nih chu. Tikhan khua tih khan an hming bik kan sawi tel loh chuan common noun a ni tih hriat tur a ni a. Tlang kan tih tawp chuan eng tlang ber nge tih pawh kan sawi kan sawi lang lo ta a, tlang a nih kha chuan tlang zawng zawng ina an intawm tlan theih hming a ni ta a, tlang tih tawp kha a ni ta a ni. Ih tichuan lehkhabu kan tih te pawh hi common noun a ni ta a ni. Lehkhabu kan tih khan eng lehkhabu nge lehkhabu chi hrang hrang a awm a tunah pawh zirlaibu hrang hrang kan nei ta a. Khang kha an inṭawm tlan theih. Lehkhabu kan tih tawp kha chuan a hlawm a kan sawi na kha a ni ta a, chuvang chuan common noun a ni an inṭawm tlan theih. Pathumnaah chuan collective noun a awm leh ta a. Collective noun kan tih chu Pawl leh a huhova awm leh khawsa ṭhin khatianga cheng ṭhinte khatianga hming kha collective noun chu a ni. Entirnan Hei Kohhran kan tih chuan koh Kohhran chhungah chuan mi tam tak an awm a, kha kha Kohhran tih kha collective noun a hu hauha cheng thin te pawl hming kha a nih avang khan Kohhran tih kha collective noun a ni. Zaipawl kan ti a, Zaipawlah chuan part chi hrang hrang a awm a entir nan. Tenor, Bass kan tih te ka tiang ang chi chi hrang hrang kha. Khatah khan ih zai pawl kan tih chuan mi tam tak zai ho tihna a ni a, kha tiang ang kha a hu ho a kan sawi dawn chuan zai pawl kan tih a ni. Amaherawh chu a chhungah khan mi tam tak an awm a, chuvang chuan a hu ho ina an hming an neih kha zai pawl kan tih kha a ni ta. Yma kan tih te pawl hming MZP kan tih te, WHO kan tih, World Health Organization kan tih te pawh hi collective noun a ni. A chhan chu khatiang ang pawl, pawl, pawl kan tih chuan mi pakhat chauh a an awm thei lo a, a chhungah khan mi tam tak an awm thin. Khatiang ang a huhau a an hming kan sawi dawn chuan ih. YMA tih te kan hmang ta a MZP, who tih te kan hmang ta kha tiang ang kha collective noun a ni tih kan lo hre leh ang a. Chuan pali naah hian material noun a awm leh a ni. Material noun kan tih chu thil eng pawh hmanrua leh thil danga la siam chhawn theih hming hi material noun a ni tih a ni ta a. Hmanrua leh thil danga la siam chhawn theih chu eng nge ni ang kan tih chuan, Entir nan lung kan tih hi ta ni. Lung lianpui kha lo awm ta a, chu chu lung chu thil dangah la siam chhawn theih a ni. Tikhan an phel sawm a, lungrem chi ah te, rawra ah te, tikhan boulder kan tih ang chi hei kawng siam nana an phah ang a te, hetiang khan hmanraw dang tam takah a la. siam chhawn leh daih a nih avang khan lung kan tih kha material noun a nih chu thing kan tih te pawh hi thing chu an kit a thing tuah a tan te a thenin an hmang a chuan thing zaia zaih chi chu imm thing zaih atan te an hmang a chuan thing zaih kha inchhung bungrua eng eng emaw thil tam tak siam nan dawhkan te thutthleng te siam nan hetiang siam nan khan an hmang leh ta a. Chutiang bawkin rangkhat chak kan tih te pawh hi tler a usiam nan zungbun te, ngun te, ṭhi te khatiang kha thil chi hrang tam tak a la siam chhuah theih avang khan ih khatiang la siam chhuah theih thil hming reng reng kha chu material noun an ti a ni. A tawp berah chuan abstract noun a awm leh a, abstract noun kan tih chu kan hmuh theih loh, khawih theih loh chi Kan thil tiin emaw i khat kha mi tawp a, na tih kan bel a, noun lo ni ta kha abstract noun chu a ni. Hmuh theih leh khawih theih loh a nih chu abstract noun chu. Amaherawh chu thil awm ngei ni si, lo lang chhuak thei si sawiina kha a ni a. Entir nan hmangaihna kan tih te hi mi kan va hmangaih chuan ih hmangaihna kha kan va khawih thei lo va, kan hmu thei lo va. Ih chhung nu leh pa te. Nu leh pa, nuin a fa a hmangaihna te pawh a ni ang, thian in hmangaihna te pawh a ni. Kha kha kan va hmangaih kha keimahnia tihian kan hmangaih tih kha a hmuh theih lo va, a va khawih theih bawk lo va, amaherawh chu kan thil tih te, kan chetziah atang te khan a hmuh theih thung a ni. Khatiang hmangaihna kan tih te, rinawmna kan tih te pawh hi abstract noun a ni, hmuh theih loh, khawih theih loh, thil awm ni si, thil hming ni si kha rinawmna kan tih te pawh hi mi kan va en tawp chuan, He a rinawm nge rinawm lo tih kha kan hre thei lo a, amah erawh chu a thil tih atangte, a hnathawh atangte khan a rinawm leh a rinawm loh chu kan va hmu thei a ni. Chuvang chuan rinawmna kan tihte hi tlawmngaihna kan tihte pawh a niang chu khatiang zawng zawng kan hmuh theih si loh, kan khawih theih si loh, thil awm, thil awm ngei ni si, thil hming ni si bawk, thil hming ni tel bawk si kha khatiang kha abstract noun chu a ni. Noun chi hrang panga te kan sawi zo tawh a, tunah chuan noun number kan zir ang. Noun number kan tih chuan ih grammar kan zir dawn chuan noun hi a tam lam chhiar dan bik a awm a, chu chu chi hnihin an then a, ih pakhat na ah chuan singular number tih a ni a, chu chu pakhat sawina a ni. Ih noun kha thil hminga kha I engzat nge tih te tih lan a ngai thin a, khami kha singular number kan tih chuanin thil pakhat chauh sawina a ni a, mi pakhat hming te, pakhat tih te, khat tih te, mal tih te kha i singular number tih lanna chu a ni a, khania kan tawngkam hman kha i. Chuan pronoun ah khan hming aiawh kan tih ah khan. Ka tih te, kei tih te, keimah tih te, nang khati ang chi kan mimal mi pakhat chauh sawi nana kan hman thin ang kha hakha singular number a ni ta a. I entir nan mi pakhat a lo kal a ti a, pakhat tih kha khami kha singular number tih lang tu chu a ni. I. Tui chawi turin a lo kal te kan lo ti ta a, a tih kha pakhat sawina a ni a, chuvang chuan singular number a ni tih hriat tur a ni a. Pronoun a ni emaw, pronoun kan tih chu kha hming ai awh a kan hman thin kha a ni ta a, ih a tih te amah kan tih ang chi kha kha tah khan mi pakhat mimal sawina a kan hman kha khami kha singular number chu ni ta a ni. Umm ka tih te. Khati ang zawng zawng kha ih pakhat sawina a ni tih kan hria anga chuanin plural plural number tih awm let a a ih plural plural kha chuan pakhat aia tam sawina a ni pahnih pawh a ni thei a pahnih aia tam pakhat aia tam hrim hrim chuan pahnih pathum pali panga kha tiang khan a tam lampang khan a kal char char thei a ih a zat chiah sawilan loh pawhin ho tih te hote kan tih kha Kei, keimah, kei, kei ni lovin kei, kei tih kha singular a ni tawh a, a ni a, pakhat sawiina a ni a, plural a nih tawh chuanin pakhat a ni tawh lo a, pakhat ai tam tawh a, keimahni kan tih ang chi te, anmahni kan tih ang chi te kha khati, khati ang kha pakhat aia tam sawiina kha plural number chu a ni ta a ni. Entir nan. Mi pariat in hna an thawk a tih chuan pariat tih kha plural number chu ni ta a ni, pakhat aia tam tawh a, pariat in hna an thawk a ti leh ta a, an tih lai kha a ni leh ta a ni. Mi pakhat in hna a thawk i tih kha chuan singular number a ni ang a, plural ah kha chuan ih pakhat aia tam sawi na a nih tawh vangin mi pariat in hna an thawk tih kha plural number chu a ni tawh ta a. I plural number a nihna lai taka chu pariat tih leh an tih lai kha a ni. I pawisa tam tak neih ka duh tih te kha i tam tak tih lai kha i pakhat aia tam a ni a. I chuvang chuanin tam tak tih khan i a zat thil zat sawina pakhat aia tam sawina a nih vangin kha kha plural number a ni tih kan lo hre leh theuh ang a. Tichuan. Noun gender kan sawi leh ang. Noun gender, gender kan tih chu mihring leh thil nung dang a nu leh a pa hming then hranna a ni a. Thil nu leh pa then hranna a nih chu a nu leh a pa in an intawm theih hming te pawh a awm tho ta a. Chung te pawh chu then hranna a ni a, thil nung lo te hming pawh a huap tel vek a ni. Thil nung lo te pawh a then hran theih vek a ni gender ah khan. Chu chu chi hrang pali ah noun gender kan tih bik hi ih chi hrang pali a awm leh ta a. Ih chuan pakhat na ah chuan masculine gender a ni a, masculine gender kan tih chuan ih a pa sawi na hming a ni. A pa sawi na hming chu chu umm thil nungah, thil nungah, mihringah te, ih, kan ranvulah te, ih, leh ramsa ah te pawh a ni ang. Entir nan, mipa kan tih te, putar kan tih te, pa kan tih te, tlangval kan tih ang chi kha tih ang ho zawng zawng a pa lampang sawina hrim hrim kha, Masculine gender kan tih chu ni ta a, chutah chuan he kan ran vulh te a pa lampang chi ar pa kan tih te, ui pa, vawk pa kan tih ang chi te kha bawng chal te pawh a niang chu ka tih ang zawng zawng kha masculine gender chu a ni a ni a ni ta a ni. Tichuan pahnihna ah chuan feminine gender kan sawi leh ang a, a hnuk a nu sawina hming a ni. A nu kan tih chuan hmeichhia mihringah chuan hmeichhia kan tih teh pitar nula nutling kan tih ang chi zawng zawng kha a ni ta a chuan ranah chuan kan ran vulah chuan eh arpui kan tih te arla vawkpui uipui kan tih ang chi te kha ti ang zawng zawng a nu lampang sawina kha feminine gender kan tih chu a ni ta a ni tichuan. Pathumnaah hian common gender a awm leh a, common gender chu a nu leh a pain a inṭawm theih chi a ni a, hming a nu leh a pain a inṭawm theih chi. Ih nausen kan tih te kha, ih nausen kan tih chuan eh hmeichhia a ni emaw mipa a ni emaw kan sawi lang lo a, nausen kan tih te, naupang kan tih te, ṭha lai kan tih ang kha tih ang zawng zawng kha ih common gender chu a ni. Ih. kan ran vulh kan sawi dawn pawn u vawk kan tih ringawt chuan vawk nu nge vawk pa tih kha kan sawi lo ta kha kha an hming a intawm theih a nu leh a pain a intawm theih hming a ni a ui kan tih te zawh te kan tih tawp chuan khati ang khan a nu leh a pain a hming a intawm theih a nih avang khan khati ang kha common gender a ni ta a ni. Tichuan a palinaah chuan neuter gender a awm let a. Neuter gender kan tih chuan thil nung lo leh thil nungah pawh a nu leh a pa awm awm hrang chuang lo te khati ang sawina atan khan eh khati ang sawina hming zawng zawng kha khati ang kha a ni ta a ni neuter gender kan tih chu. Hei lung kan tih te lei kan tih te, Kan bula thil awm hrim hrim, thil nung leh thil nung lo pawh thing kan tih te, a nu leh a pa awm ve thei lo chi ang, khati ang hrim hrim kha, lehkhabu te pawh khati ang zawng zawng kha neuter gender a ni ta a ni. Tichuan, khati zawng kha tun tuma kan zirlai tur chu a ni ang a, ngun takin in ngaithla ang a, assignment kha group ah ka rawn post leh ang a, tha takin in lo chhang leh theuh dawn nia.